Asase so kɛse paa yɛ w'apɔmuden nti. Yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔ a wɔanhwɛ wɔn apɔmuden yie no nti no, ɛnnɛ akɔwie ɔhaw ne amanneɛ ne yareɛ ne osu bebree. Ɛdɔm nso, Onyankopɔn de atom akoma so sɛ yɛnsua adeɛ bi mfa ɛwoɔ ho na yɛnhwɛ kwan a ani anaasɛ ɛwoɔ bɛtumi aboa yɛn nipadua ama yɛanyini frɔmfrɔm na afei yɛanya ahoɔden de atoa Onyankopɔn adwuma a Ɔde ahyɛ yɛn nsa wɔ asase yi so. Obi bebisa sɛ, 'Mfasoɔ bɛn koraa na ɛwɔ so sɛ medi ɛwoɔ anaasɛ mede Annie bɛka me daa daa asetena ho? Ɛne Onua Yaaso no teɛm yɛn ne hwɛ mfasoɔ a ɛwɔ ɛwoɔ die so. Deɛ ɛdi kan koraa no, nhwehwɛmu ada adi sɛ ɛwoɔ yɛ

na ɛma yɛtumi yɛ adwuma kyɛ wɔ bere a wɔnte brɛ. Afei nso no, nhwehwɛmu da adi sɛ ɛwoɔ boa nipadua no ma sugar level a ɛwɔ sɛ nipadua no maintain no, ɛma ekipi no constant anaasɛ ɛma no gyina faako. Enti, ɛnnɛ wobɛhu na ebi se wɔrepɛ ahoɔden na wɔanom energy drinks ne kafi ne adeɛ. Na akyire ɛyɛ sɛ ha wɔn kidney ɛbrɛ duru sɛ wosesa saa energy drinks ahodoɔ yi nyinaa gu baabi na wode ɛwoɔ anaase anise si anan mu ɛsiane sɛ ɛno ne ɔbɔadeɛ nsa ano a ɛyɛ one of the best energy booster a Onyankopɔn yɛeɛ de maa nnipa. Na Onua. Tie Ewo Nso Ho Mfasoɔ Baako a Ɛtoa So Ayi. Nhwehwɛmu a wɔyɛɛ no 2012 no da adi pefee sɛ ɛwoɔ tumi ko koankorɔwa a atena nnipa so akyɛ na wɔde akyini hospitals ahodoɔ anom nnuro ahodoɔ na ɛnkɔ no. Ɛberɛ a wɔbɛfa ɛwoɔ no, ɛwoɔ kakraa bi tumi ma saa koankorɔ anaasɛ ɛwoɔ a ɔko a ɛnkorɔ yi tumi kɔ. Ɛwoɔ kita properties bi a oburoni se antimicrobial properties a ɛma wo menem da hɔ na afei ɛku bacteria bacteria biara a ɛkɔ so ɛwa na afei ɛma nipadua no ɛyare yare no ɛho na onua ɛmfasoɔ baako a ɛsan wɔ ɛwoɔ mu ne sɛ obi a ekuro atu no Ná yayaayaa a ekuro no ntumi nwu da no, nhwehwɛmu da adi sɛ ɛwɔ yɛ nnuanennuru anaasɛ Ɔbɔadeɛ nsa ano baako a ɛtumi ko tia ɛyɛ ekuro koankorɔ. Ɛsiane glucose ne fructose no a ɛwɔ mu no nti no, ɛtumi twe ekuro no mu nsuo, na afei bacteria ahodoɔ a ɛma ekuro no nyini no, ɛku wɔn nyinaa. Na afei yɛtu ekuro no ase firi nnipa ho koraa. Na onua, wonim mfasoɔ baako a ɛsan ma ɛwoɔ yɛ nwanwa koraa? Ɛwoɔ kita antioxidant properties. Yɛka sɛ antioxidant properties a, nnipadua no, yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ mu a yɛfrɛ wɔn sɛ free radicals. Na saa free radicals yɛ a ɛwɔ nnipadua no mu no, Ɔmo ha adwene yie, ɔmo na ɛkɔ so nyini ntɛmntɛm wɔ nipadua no mu, na nhwehwɛmu ada adi pefee sɛ wɔn a wɔde ɛwoɔ yɛ wɔn daa daa asetena mu aduane anaasɛ wɔde ka wɔn daa daa asetena ho no, saa esiane sɛ ɛwoɔ kita saa antioxidant properties no, ɛboa ko tia saa free radicals yi a ɛkɔ so nyini wɔ nipadua no mu. Nti wobɛhu sɛ nnipa a wɔtaa di ɛwoɔ anaasɛ wɔde ɛwoɔ yɛ n'aduane no, wobɛhu sɛ wɔanya 50 years paa, baa wohwɛ no a na wɔanya 30 years. Wɔwɔ 70, baa wohwɛ no a wɔwɔ 50 years. Wɔwɔ 80, baa wohwɛ no a wɔwɔ 50 years. Deɛ ntia? Ɛsiane sɛ ɛwoɔ ko tia saa free radicals yi.

onua a wopɛ sɛ wo kala ɛyɛ fɛ anaasɛ wo skin ɛbraete anaasɛ ɔbaa a wopɛ sɛ wo skin braete na afoforɔ ahu sɛ ampa wo nso wowɔ hɔ no. Ɛnha wo ho nkɔtɔ nku bi a ɛbɛsɛe wo wedeɛ anaa nnunom nnuro bi a ɛbɛsan akɔfa ɔhaw abrɛ wo nipadua. Fa ɛwoɔ yɛ w'aduane firi ɛberɛ yi mu na hwɛ Within few months, na hwɛ deɛ wo wedeɛ ɛbɛyɛ, wo wedeɛ bɛyɛ frɔmfrɔm sɛ akora foforɔ wedeɛ, na afei wobɛdi adanseɛ ahyɛ Onyankopɔn din animuonyam. Na yɛreka ɛwoɔ ho asɛm no, ɛna na abenfoɔ rekyerɛ mu sɛ ɛwoɔ tumi ko tia ɛyɛ nipadua no mu yaw ahodoɔ, anaasɛ yareɛ ahodoɔ a ɛba nipadua mu, na anwanwasoɔ koraa a ɛwɔ awoɔ no mu sɛ nnuanennuro ahodoɔ a nipadua no hia nyinaa a ɛbɛma no atena ase na ayɛ frɔmfrɔm na wanyini wɔ ahoɔden mu no, ebi wɔ wuo. Mekyerɛ vitamins, minerals, proteins, iron, zinc, ne nyinaa. Enti sɛ wodi ɛwo a, ɛte sɛ deɛ wadi aduane biara bi. Ɛwoɔ kita nnuanennuro ahodoɔ bi a nipadua no hia biara a ɛbɛma no anyini frɔmfrɔm na nipadua no atena ase wɔ ahoɔden. Ɛnnɛ, yareɛ reha nnipa, yareɛ ama nnipa reteetee, na yareɛ ama nnipa rebɔ ne Bɔfoɔ no soboɔ. Nanso Onyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn no, ɔde nneɛma a ɛbɛboa yɛn asetena kaa ho, na saa nneɛma yi mu baako na me ne wo rekyɛ a ɛyɛ ɛwoɔ. Enti ɛfiri ɛberɛ yi rekɔ no, onua, Ɛmma ɛwoɔ mmpa w'adaadaa asetena mu da. Na nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ bɛyɛ mfinhyia nnum a atwam no kyerɛ sɛ, mmɔfra a wɔn awofoɔ taa ma wɔn woɔ no adie no, wɔn adwene mu abue mprɛ du akyɛn mmɔfra a wɔnni woɔ. Enti onua, sɛ wowɔ ba bi na wopɛ sɛ n'adwene mu bue na ɔhunu nwoma kɔ akyire a, hyɛ aseɛ fa woɔ frɛ no aduane, na ɔbɛbɔ ne ho mmɔden ama abasobɔdeɛ bebree nso afiri mu aba. Nhwehwɛmu da adi sɛ wɔn a wɔde ɛwoɔ ka wɔn daa daa asetena aduane ho no, ɛma wɔn adwene mu korɔn na wɔn adwene mu bue, na biribiara a wɔyɛ no wɔtumi yɛ no ahoɔden so, na Deɛ ɛka ho a ɛsan yɛ nwanwa ne sɛ, ɛwoɔ tumi pepa efi biara a aba nipadua no mu. Wonim sɛ efi a ɛba yɛn nipadua no mu kɔɔso yareɛ bebree. Ɛnnɛ kidney diseases bebrebee aba a yɛntumi nko no gyina efi a ɛba nipadua no mu. Na mehyɛ wo bɔ sɛ ɛberɛ a wode ɛwoɔ reyɛ w'aduane no,